Belê belê temaşevanên hêja em ji we re dibêjin dem baş. Ez Oktay Şahîn ji Amerîkayê bi bernameya Kilam û Kelam carekî din ê li pêşberî we me û bi mêvanê min ê ezîz û hêja û em bêjin xwediyê Tûrkê mezin. Mamosta Ebdulkerîm Sûrîş ji Rojhilatê Kurdistanê em ê bi hev re îro dîsa xwe berdin nav dîrok û çîrok e kurdî. Mamoste gelek gelek berhemên xweş ava kirine, nivîsîne, lêkolînan kiriye. Ez çi bêjim ew ê hindik bibe. Ez çi bêjim ez ê nikaribim qala Kiryarên wî û karên wî bikim, ew karên ku ew kiriye, lêkolînên ku kiriye, berhemên ku ava kiriye. Lê heta ji destê min tê ez dixwazim piçek be ji em bikaribin ji wî tûrikî tişta daxin bi we re parve bikin. Lewra evana pêdiviyên me gelek gelek girîng in. Em çiqas hay ji hevdû hebin, em çiqas hay ji paşeroja xwe ji dîroka xwe hebin, em ê awqas, ji bo pêşeroja xwe jî tiştên baş bikin û ji bo dîroka kurdî jî dengbêjî hûn dizanin ciyekî gelek qedîm û ciyekî gelek girîng digire. Ji bo vê jî navê bernama me Kilam û Kelam e. Em gelekî li ser kelam disekinin û ew kilam bi çi awayî bûne kelam ketine nav jiyana me em xwe didin wê rexî û ji mamoste dipirsin dibêjin mamoste ka Gora ê lêkolîn te tu çi dikarî ji me re bibêjî? Çîrokên me wisa dest pê dikin û em dikin nakin em nikar ji nav çîroka derkevin a qas kelecanekî mezin ji me re çêdibe. Ez car din dibêjim tu bi xêr hatî mamoste Ebdulkerîm Sûrêj, tu çawanî baş î? Gelek sipas. Destpêkê de silav û rêz û hurmet xizmeta cenabê te hunermendê hêja kak Oktayê giranqedr û her wisa Silav û rêz û hurmet xizmeta tevavê temaşevanên hêja bînerên ku aniha rûniştine û temaşeyê me dikin. Pêwîst dizanim ku Newroza van pîroz bikim û bibêjim sala nû ye kurdiwarî. Ez ji bo we hemû xwişk û birayên hêjayê xwe li seraserê dinyayê pîroz dikim. Hivîdar im ku sala nû bibite salek ji bo me salek bo aştiyê bî bo tenduristiyê bî bo serkewtinê bît sipas Mamoste te got newroz li bakurê kurdistanê ji ber ku ji bakurê kurdistanê me newroz li gel me di bîst û yekê adarê de tê pîrozkirin û li wê derê jî ew roj xilas dibe gelo li bava ez dibêm qey sêzdeh rojan e wisa newroz Niha ji bo ku temaşevan te got Newroz bila bizanin ku ev çima te pîroz dayê. Belê helbet eger em bixwazin basa Newrozê bikin li parçên dî ya Kurdistanê wekî Rojava, Bakur heta Başûr de ji wan dera du merasimên Newrozê ku li Rojhilat li Îranê de heye Li wan devera de çinî ne. Yek ji wan em dibêjinê çarşembê sûrî. Fars Farsî dibêjinê çarşembê sûrî ku çarşemba daviya salê ye. Davîtirîn çarşemba salê êvara sêşembê ser bana de agir vê dixin û merasimê cûr bi cûr hene çûn mijara bernama me nîne em nikarin zêdetir ser bi biaxivin ku ew merasim pêş Newrozê ye. Pêşvaziya Newrozê e, merasimê Çarşemba Sûrî ye. Ku li gel Çarşemba Sore Kurdên meyên Êzidî cudayî heye. Ew Çarşemba Sore Kurdên me Êrzî Êzidî e, Çarşemba a daviya meha Nîsanê ye. Lê belê ya me nav adarê xwe da ye. her wisa merasimek dijî heye li Rojhelat de ku piştî sêzdeh roja yenî sêzdeh roj piştî bîst û yekê Adarê ku roja Newrozê ye evî rojê tevavê gel derdikevin diçine nav xozayê nav tebîetê hemû ji mala derdikevin diçine derê mayîna li malê de nehs dizanin Bi vê sedemê hemû diçine nav tebîetê, dêjin û direqisin û distirên û kêf û şayiyê dikin. Ku duhûnê bû. Duhûnê em derê bû. Belê belê. Ji ew ye ku li Îran û Rojhelatê de bi taybet em dikarin bibêjim ki newroza me nêzî du hefta dikişîne. Şayad bîst roja jî bikişîne merasimê me hene. Gele gele baş e. Ez hêvî dikim di rojên pêş de em bipirsin ka ew merasim çawan in ji dîroka heta niha eger derfeta me hebe em mijarekî li ser vana ew bikin. Di wê derê jî de jî gelo ji bo dengbêjiyê parek heye di Newrozê de cihê dengbêjan hebûye tune bûye di dîrokê de em ez dibêjim em ê rojekî li ser vê mijarê bisekinin mamoste. Hem em ê qala Dengbêj belê. Dengbêj gula ciwata bûne. Her merasimekê de, her ciwatekê de dengbêj bûne ku ew ciwat xaş kirine. Dengbêj bûne ku şadî dane evê ciwatê, ruh dane evê ciwatê, can dane evê ciwatê. Dengbêj gula her ciwatekê ye. Gelek gelek baş e. Em îro tiştekî nû jî hîn bûn. Gelek gelek spas dikim mamoste. Beriye ku ez derbasî bernama xwe bibim heval no. Ez dixwazim tiştek ji we re bêjim. Hûn dizanin em karên ku em dikin wekî belge em dixwazin ji bo pêşerojê bimîne. Ew xebat û lêkolînên ku mamoste li ser dengvêjiyê kiriye û mêvanên ku tevlî vê bernameyê dibin em wan xebata ji bo pêşeroja Wekî belge em dixwazin ser Youtubê bimînin ku her kes bikaribe jê îstifade bike. Ji bo vê jê daxwazek me ji we heye. Ji kerema xwe niha herin ser kanala me ya Youtubê Gergerok binivîsin. Di gergerokê de hûn jî dikarin pêlê şopandinê bikin, hûn me bişopînin, piştgiriyek wisa bidin me û em van belgeya bi hev re xurt bikin, zêdetir bikarin parve bikin û em xwe bigihînin wan belgeya, ew belge jî bira ciyê xwe di dîrokê de bigirin. Hûn ji kerema xwe pêl bişkoka şopandina Youtubê bikin û piştgirî bidin me û ez dibêjim em dest pê bikin mamoste. Îro mijara me Dîroka dengbêjiyê ez dixwazim ez ji te bipirsim, di dîrokê de dengbêjî bi çi awayî gelo dest pê kirî û ji xwe re cîgehek cêgehên çawa çêkirî di destpêkê heta niha îro? Ew ê mijara me gelemperî ser vê bê lê bi qasî ku tu bikaribî ji me re bêjî ji dîrokê de em bêjin pajekî vekî tê ji me re bê ji çi gelo? Ji bo vê pirsa cenabê te ez dikarim bibêjim ku roja ku ziman li devê mirovan de dest bi gerê kiriye, stranbêjî, helbestvanî, çîrokbêjî û herwisa destanbêjî Ve em bikaribin navekî danêne ser evana hemûka, yanî em bi navekî bibêjine çîrokbêj o, dîrokzan o, helbestvan o, stranbêj, em dikarin navekî zanistî danine ser van, vekî dengbêj derketiye holê ve ew em dikarin bibêjin ku dîroka dengbêjiyê li gel dîroka hebûna insana hebûye û heye îca li nav kurdan da çun nivîskêm hebûye ve zêdetir gotar hebûye Bi vê sedemê dengbêjî jî li nav Kurdan de vek toreyek ya vek saziyeke gelek û gelek girîng û berfireh nawan Kurda de berbelav bûye. Çima ku dengbêj bûne ku karîne serbihûriyên me, dîroka me û zimanê me ve şadî û kul û derd û keser û ve her serbihûriyek ku hatiye serê me bi devê dengbêje hatiye gotin, bi stranan, bi kilaman hatiye gotin. Her wekî ku li navê bernama cenabê te de kewşe Dengbêj ew kes bûne ku karîne kelamê bikene kilam. Îca em dikarin bibêjin ku dîroka dengbêjiyê li gel dîroka hebûna insanan da hebûya û heye. Mamoste ez tiştek hat bîra me ez dixwazim ji te bipirsim. Homeros Homerosê Yunanî pey Em carna li din herin nivîsê wî jî wekî doneyên dengbêjî yanê xuya dike û behsa kurda jî dike û em bêjin di wê serdemê de yanê eger em bibêjin Homeros emrê wî ev e lêkolînên ku kirî di wê demê de kirî em bêjin û em demek jê re bibêjin. Ew dem ji bo dengbêjiyê ku em bibêjin Homeros qal kirî, beriya Homeros jî dibe ku em bêjin gelek gelek kevn e ku dengbêjî heye. Bi texmîna te çiqas yanî ev serdem çiqas dem e ku em dikarin ji di dîrokê de belgeya de xwe bigihînin dengbêjiyê? Helbet em nikarin tarîxekê, dîrokekê bibêjin ku belê evê dîrokê de dengbêjiyê dest pê kiriye. Her vekî min got li roja ku ziman geriyaye însanan kariye qise bikin dengbêjî jî her hebûye. Li belê em ji eger em bixwazin li Nava dîrokê li dû dengbêjekê ku navê wî hatiye gotin bigerin em dibînin ku qedîmîtirîn dengbêjê ku navê wî hatiye gotin û hatiye nivîsîn Selîm Suleyman bûye. Selîm Suleyman ku li nav mîrektiya xîzan de hebûye ku Selîm Suleyman hem helbestvan bûye Her wisa edîb jî bûye lê dengbêjeke gelek û gelek jî xweşdeng û bi her wisa hunera dengbêjiyê em diçin bi navê vî ku yekemîn kese ku navê wî hatiye nivîsîn ku em diçin nas bikin. Xêncî vî keseke de em nikarin nav biben ku bibêjin belê eve ji filan dîrokê de filan zamanî de dengbêj bûye. Dengbêjî her hebûye

Mesela mîlektiya xîzan Betlîsê de. Ji Betlîsê de belê. Li Betlîsê de bûye. Betlîsê de Betlîs. Bilîsê de bûye serdem. Serdem nizanim deqîqen li bîra min de nîne. Belê. Belê li mîlektiya xîzan de bûye. Îhtimal didem serdema şanzda ya hevda de bûye. Belê. Ev yanî tiştekî belgeyî ye ku ya ku tu dibêjî Selîm Silêman li Hîzanê, em bêjin li Bakurê Kurdistanê dibêjin Hîzan, tu dibêjî Xîzan, boka mêvanê me jî baş fêm bikin. Hîzan temaşevanên hêja girêdayî Bedlîsê Bedlîsê ye. Ciyekê gelek bi sirûşta xwe jî ciyekê xweş e û bi lêsî hûn dizanin kevin dîroka kurda de ciyekê gelek girîng e yanî ciyekê bi gelek tiştên xwe bi edîbiya xwe ve dîroka xwe ji bo kurda ciyekê gelek girîng e Selêm Silêman di şazdeh em bêjin sed sala şazdeh de gora daneyên mamoste dibêje li bi lîsê cara ewil belgeya ku em xwe digihînin dengbêjekî mamoste dibêje ev kese ku em wekî belge Me xwe gihand yê dengbêjê yekem ku nivîskarek û şairekî, zanekî, edîbê, edîbê Kurda ye ku em bi belge dikarin bêjin ev kes di dîrokê de wekî bêlge di destê me de heye. Lê xêlî vê jî ez. Elbette li bara li bara serdema vî de min şik heye serdema vî ez niha temaşe bikim lê bal min heye ez ê bibêjim serdema vî deqîqan kengî bûye. Belê. Mamoste em bêjin dengbêjî çêbûyî hinek xwe ava kirî yanî ew bûyî di nav civakê de ji xwe re çawa cêgeh ava kirî li ku derê li cihê çawa cêgehan ava kiriye ku lê bê strandin milet lê temaşe bike lê guhdar bike yanî bi çi awayî li ku derê di vî alî de gelo agahî destê me de heye. Belê.

qesr û qonax hûne. Yanî di nava di nava cêgehên desthilatdarên Kurdan de qesr û qonax ji dema xwe ve heta niha avahiyên bi heybet bûne û her dem bûne nîşaneya desthilatdariyê. Ev avahî hem li Rojhelat û hem jî li Rojava bûne nîşan û sembola desthilatdariyê. Herwiha qesr û qonax di dema xwe de xwediyê gelek erk û wezîfeyên birêvebirinê jî bûne. Hevter ji îdarekirinê bigire heya karobarên jiyana civakî, çalakiyên çand û hunerî û herwiha vargeha nîşaneya çand û çandeke esîl û malmezinî bûne. Lewma jî ev çanda ku li derdora qesr û qonaxan çêbûye jî reng û kesayeteke sereke di nava xwe de dihevîne. Qesro qonaxên Kurda çibûye jî rengo min got kesayeteke yanî em dikarin bibêjin sereke nava Kurdan de hebûye û ve nav xwe de yanî kariye çandeke esîl jî bihevîne. Qes û qûnexên mîr û begên kurdan di dema xwe de wekî navendên kultur û hunerî hatine bikaranîn. Di dîwanên mîran de vêjevan, hozan hatine hevandin. Dema ku vêjevan an dengbêjek ji aliyê mîran ya axayekî li qesr û qonaxan de hatiye vexandin, hatiye davetkirin. Ew yek ji bo dengbêj yan vêjevan nîşaneya serfirazî û şanaziyek herî mezin hatiye qebûlkirin. Îcar ez dixwazim lêre de derbasî dîrokekî bibim. Pêş pêş serdema Şah Îsmaîlî Sefevî ku hûn dizanin Şah İsmaîlê Sefevî li şerê çaldiranê de li gel Soltan Selîmê Osmanî şerê çaldiranê şereke bi nav û deng e. Îca pêş serdema Şah İsmaîlê Sefevî Kurda Kurda li seranserê Kurdistanê de sî û du emîrnişîn hebûne. Yanî sî û du mîrnişînên Kurda hebûne. Şah İsmaîl sala hezar û pênc sed û çaran de Piştî ku dewleta xwe ava kir berê xwe da aliyê Kurdan ve cihên vekî Diyarbekr, Heskêf, Sêrt, Hezo, Hetax, Farqîn, Palo dagîr kir ew ne. Ew ciyane Şah Îsmaîl çû ew ne dagîr kirin. Yanzde mîrê Kurda bi mebesta ku desthilatîya wî nas bikin çûna bajarê Xoyê. Bajarê Xoyê niha bajareke nêzîkî bajarê Urmiyê ye. Çûna bajarê Xoyê cem Şah İsmail. Lê Şah İsmail xiyanet van yanze mîrê Kurdan kir. Ew girtin xistine nawa zîndanê. Girtin xistine nawa girdîngehê. Şah Îsmaîl dixwest mîrên kurdan li siyasetê dûr bixe û li cihê wan valiyên xwe wezîfedar bike. Piştre jî kê em hemû dizanin di sala hezar û pênc sed û çardan de şerê Çarldiranê navbera Şah Îsmaîlê Sefevî ve her wisa Sultan Selîmê Osmanî çêdibe. Ji ber sedema xiyaneta Şah Îsmaîl li Xoyê bi mîrên Kurda ve her wisa sunnîbûna Kurdan û Osmaniyan ve şîebûneke tund ya Şah Îsmaîl, Sultan Selîm bi arîkariya mîrên Kurda şikesteke mezin da Şah Îsmaîlê ku li şerê çaldiranê de taybetî çund Osmaniya top jî hebûn sefeviya nekarîn bersiva van bidin sefeviya şikest xwarin û ve em dikarin bibêjin li vê serdemê de dema ku Kurda arîkariya Osmaniya kirin li şerê Çaldiranê de em dişên bibêjin ku serdemeke nû dest pê dike û mîrektiyên Kurda desthilatdariya xwe bihêztir kirin. Herwiha saziyê van yên siyasî, dînî, perwerdehî ew ne ava bûn û geştir bûn. Di vê ceva rewşenbîrî de helbestvan û vêjevan û dengbêj û gelek ji wan e perwerde bûn û di encamê de em dibînin ku helbestvanên Kurd derdikevine holê Di vê serdemê de helbestvan li dora qesr û qonaxên mîran de zêde dibin, helbestvanê wekî Melayê Cizêrî û Ehmedê Xanî û ve ve ve çendînê dîte. Îca mîrên Kurd a mîrên Kurd a lêre de hamî ve spanserê edîb û helbestvan û dengbêj û dengbêj û hunermend a bûne. Di bin sîstema mîrekên Kurd a kêleka her mizgeftekî medreseyek çêdibe. Mînak di Cizîrê hem medresa sor hem jî mizgefta sor. Em dibînin ku niha jî ew medrese û mizgeft mevcûd e. Li gorî agahî Kek Abdulkerim beriya ku tu derbasî medresa bibî ez ê ji xwe pirsek min ser medresa û têkiliya medresa û civaka Kurda û dêrnbêjê ez ê pirsek wisa ji te bibikim lê ez dixwazim beriya ku

Ez dixwazim di derheqê mamoste di dîrokê de te do te go yanê dengbêjî di qesr û qonaxa de cî mîra de mîrekiya de em bêjin ji xwe re cî girtî lê ez dixwazim beriya wê ku yanê çawa dibêjim heta tiştek neyê nekevê em bêjin radeyekî mezin û girîngiyê di qonax û qesra de wê nikaribe ji xwe re cihê bigire. Beriya vê gelo tu dane di destê me de hene ku di nav civakê de dengbêjî ciyekî çawa dabiye ku em bêjin di nav mîr û ewka de qes û qonaxa de ji xwe re cih karibiye peyde bikire. Ez vê pirsa min jî ji ber vê yekê ye. Ez dibêjim eger dengbêjî xurt û bi qewet nebiya, ew ê mîr Em bêjin qesr, qonax wê derê xwe ji dengbêjiyê re venekirine. Ji bo vê yekê jî gelo di vê ewkê de destê me de daneyek heye? Yanî beriya Belê, derbê belê, belê, serbaz belê, û belê. qesr qonaxa vê Sedema ku, erê, rewşa dengbêjiyê çi sedema ye? ku, belê, belê. Sedema ku mîr û paşayan ya mal mezin mîr paşa ve giregir ve ewane girîngî dane hunera dengbêjiyê eve bûye ku her wekî min pêş de jî gotî li nav me de çûn nivîs kêm hebûye qelema me pênûsa me ya şikandine ya nehiştine em binivîsin ya pêşî lê girtine ya mexwa jî xemsarî kiriye em kêmtir dû pênûs û nivîsê çûne. Bi vê sedemê em dibînin ku li qesr û qonaxên sultanan, paşayan li dinyayê de her paşayekî bi xwe katibek hebûye. bi xwe nivîskarek hebûye li qonaxa xwe, li qesra xwe de ku ew katib wezîfa wî ev e bûye, erka wî ev bûye ku çi dibe ev ê binivîse. Lê li nava Kurdan de dirust e me nivîs hebûye lê kêm bûye. Lê gotarname de zêde hebûye. Yanî ev karê ku katibekê li qesra paşayekê bi pênûsa xwe ew kar kiriye ew kar dengbêjên Kurda jî ku em dişin bibêjin pênûsa vî dengê vî bûye lê nûsa vî singê vî bûye. Ew karê katibê paşa û soltana dengbêjan jî ji bo mîrên Kurda kiriye. Ji eve pêş li vê sedemê de jî hebûye ve em dibînin bi giringiya vê hindê ku dengbêja karî ne serbihorî û dîroka gelê xwe bi deng bi avaz bibêjin ev e bala mîran kêşan diye hem hunerek e ku pê vê hunerê karîne xelqê bi bi gotarên bi kelam û istirana peyamên xwe ya heta siyasî bidene gel. Yanî dengbêj dirist e her vekî ku me got vekî katibekî bûye cuda ji katibekî vekî kesekî bûye ku e, şêvirmendê heta mîrobegan jî bûye vekî kesekî bûye ku e, noçegihanê wan jî bûye yani me dengbêjê gerokebûne ku ewane diçûn digeriyan li nava gelda نوچeyên girîng jî tînandin bo qesr û qonaxa. Yanî em dikarin bibêjin ku dengbêja hem rola noçegihanî hebûne, hem rola katibî hebûne ku dîrokê binivîsin. Lê ew ne nedinivîsîn, ew ne nav singê xwe de tê gotina xwe û nav singê xwe de ew ne ezber dikirin. Yanî rola wan wekî rola katibekî bûye. Hunermendên herdemî bûne ew ne. Mamoste li vir de pirsek dinê derkeve pêşberî me yanê di hêla nivîsî û xwendinê de em miletekî pir yanê di dîrokê de em lê dinêrin gelek navên me yê payebilind hene navên me yên xurt hene lê di civakê de di hêla civakê de pirsgirêkekî me heye ku em pir bala xwe nadin ser xwendin û nivîsandinê mesela ev tişta ku te got jî ji min re tiştekî gelek cuda hat mesela miletê me kurd Li dengbêjî guhdarî dikin, bala xwe didin çîroka dengbêjekî, klamayê guhdarî dikin. Lê pirtûkek, eger em bêjin pirtûkekî dîrokî hebe, ji bo nivîsandina vê jî pir xwe pê ew ku nakin serê xwe nayişînin, pir ji bo xwendinê jî ji xwe re wext naqetînin. Yanî ev pirsa min, gelo sedema vê Têkiliya vê û ew kê bi hev re çi heye? Yanî ez dengbêjî gelek xurt e. Em bêjin wê daneyê dide kirin lê çima hêla nivîsê û xwendin û nivîsandinê de qelsiya me çi ye? Di wî alî de jî ez dixwazim li vir pajeyek em vekin çima em qelsin? Eger em bên evê yekê li ser lêkolînê bikin Yanî em bizanin ka çima nav gelê me de xwendin û nivîsandin kêm bûye û niha jî xwendin kêm e. Sedemên cûr bi cûr hene. Sedemên siyasî hene, sedemên aborî hene, sedemên çandî û ferhengî hene. Dibît ew nesle bê guhurîn. Dibî yek ji girîngtirîn yek ji girîngtirîn sedemê ku ji aliyê xwendin û nivîsandinê me kêmasî hene nebûna dewletê ye. Ev bi xwe kêmasiyeke gelek mezin e. Îca ew kêmasiye li Rojhelatê Navîn de jî heye. nexandin. Ma bin bo min her telefon têne kirin. Xidmeta te erz bikim. Sedemên cûr bi cûr hene ku niha li Rojhilata Navîn de ne tenê nava Kurdan de nav neteweyên dîrên ku cîranên me de hene jî kitêbxanî tê me. Heta hatiye gotin çiqasî rast e ya ne mistin li Îranê de dibêjin e, serana xandina xandina pirtûka rojane du deqe ye ku evel li Ewropayê û li Amerîkayê de şayet bi saetan bîtin. Xandina pirtûka li nav me Kurdan de mixabin, sed car mixabin gelekê me. belê me nivîs hebûne nivîsê me dîrokî jî hebûne lê mixabin xandin ne tenê nav gelê me de nav gelê cîran de jî kê me name de zêdetir kê me ev jî sedemîn cûr bi cûr hene ku em bikarin ser qise bikin em dikarin bi dehan sedema bînin ku çima ewa yeka heye li belê eger ferheng bite çêkirin ferhenga xandina pirtûka gel teşvîq bît bi xandina pirtûka pirtûkê me hebin gelo em bê bizanin kanê li Kurdistanê de salane çend pirtûka em dinivîsin ku em pêşkêşî gelê xwe bikin gelê me bê an pirtûka bixwine Yani pirtûk nivîsandin hebin ji mamoste di hêla xwendinê de kêmtir dixwin qelsiyekî gelek gelek mezin heye. Ez dixwazim li vir de tiştek jî bibêjim. Tirsek jî di dilê civakê de heye. Dema ku bixwînin, mesela ez ji bo xwe bêjim, ez çi ji destê min tê ku yanî kurê xwe dikim ku bixwîne, bira bizanibe. Haya wî ji dinyayê hebe, haya wî ji wî hebe ya ji bav û kalê wî hebe, ji dîroka wî hebe. Lewra ez dibêjim rehê meriva, koka meriva Yanî çi be meriv li ser wê şîn dibe. Tu dikarî bibî profesor, tu dikarî bibî hunermend, tu dikarî bibî zanyar, gelek tişt dikarî tu bibî. Lê ev tena serê xwe ya min ya te ya kesekî din ê têrê nake. Yanî dibe ku em bala xwe bidin ser xwendinê ew nivîskarên Kurd kê gavê ji xwe re bazarek ava kirin. Ez wisa difikirim. Hunermendên Kurd Nivîskarên Kurd, rewşenbîr û edîbên Kurd kê gavê ji perê xwe qezenc kirin yanê pirtûk nivîsandin û ew pirtûk di bazarê de cih girtin, hatin firotanê û ew pirtûk hatin xwendinê, li ser wan pirtûkan giftugo û nîqaş çêbûn, wê demê Kurd ew ê bigihîn astekî em bêjin din e, yanê ev ji dîrokê heta niha ew asta ku em lê dinihêrin ew birînekî kûr e. Lewra Ev birîn jî dibe sedema vî tiştî ku kî bixwaze dikare me bixapîne, kî bixwaze dikare me vir de bibe wê de bibe. Lewra em hay ji xwe tune bin. Kî me xapande di dîroke de çi hatî serê me, me çi dîtî, me çi nedîtî ji ber vê nezaniya xwe. Ew tiştekî girîng e ji bo vê yanî min xwest li vê derê ez vê pirsê bipirsim ku em balê bikişînin ser wê derê jî Ka niha em li ser dengbêjiyê dixebitin lê gelek berhemên me kêm in ku em bêjin ev berhem wekî lêkolînek tenê ji bo dengbêjiyê hatiye kirine ya jî ji bo beşên din ê jî em lê dinêrin gelek pirtûkên me tune ne kêm in. Yanî armanca min ew bû ku em ez li vê derê balê bikişînim ser wê derê lê ez dîsa vegerim ser mijara xwe ya dengbêjiyê. Mamoste Sebrî Agirî ew jî tu zanî hem wek dengbêj hem jî bala xwe dide ser van lêkolînan, ser van tişta ew dike. Pirsekî xweş Belê, belê. Silav û rêz xizmeta vî mamosteyê. Belê. Behsa destana Gilgameş û têkiliya wê û dengbêjiyê kiriye. Ew pirsayî nizam te jî dît nedît. Min jî xwest ez wê pirsa wê ji te pirsim, pirsa wî ji te bikim. Min nedît ne. Belê. Behsa destana Gilgameş û em bêjin ya wê destanê wekî zimanê dengbêjiyê şîrove kiriye gotiye yanê ti derheqê Gilgameş û destanê de agahiyek te hebe û têkiliya wê û dengbêjiyê mirov dikare bigire destê xwe. Elbette li Pirtûkên cûr bi cûr de hatiye gotin ku dastana Gilgemîş peywendiyeke wê li gel dengbêjiyê hebûye û heye. Dengbêjî min erzî wekir. Dengbêjî em dikarin bibêjin ku Cênişînê nivîsê bûye li devrên de li nav netewên de, netewên ku nav de nivîs kêm hebûye. Yanî heta em tên dibînin dema ku Someriyan, Someriyan dema ku tên nivîsê kifş dikin, heta vê demê nivîs çinebûye, li neqş û rola dengbêjan li nav her neteweyekê de berfirehtir bûye. Çima ku her tişt bi gotinê bûye. Îca gotar gotar li nivîsê jî pêştir e. Li em dibînin ku Eflatûn Eflatûn dibêje dibêje nivîs zindiye gotar gotar zindiye nivîs na. Heta Ew telefon heta şagirdî vî Sokrat jî li ser evê baverê ye ku gotar li nivîsê zindîtir e. Îca e, Girgemîş va ew dastana vî jî ya pêş e, pêş Somêriyan da bûye çend li wê nivîs kêmtir hebûye em dibînin ku e, e, têkiliya Evê dastanê û dastanên wekî vî li gel dengbêjiyê zêdetir bûye. Dengbêj bûne ku neqş û rola dîroknivîsa, muwerrixa ve her wisa zêdetir karê ku vêjevanên ku niha dikin hingî dengbêj re dikirin. Belê. Mamoste, em dîsa ku vegerin, yanî me vê pacê vekir, ez ê ji vê derê vê pirsê piştî pirsa xwe ya din ez ê girêda, yanî em bi medresa de ez ê girêdim, ew dema medresa û têkiliya xwendin û dengbêjiyê ez ê pê ve girêdim lê beriya wî ez dixwazim di cîgehên dengbêjiyê de ciyê herî girîng, em bêjin ciyê ku dengbêjî lê hatiye kirin, Kîjan cêgeh bûye ku, kîjan qonax bûye ku dengbêjî xwe li wê derê ya ew ka xwe hunera xwe pêş pêş pêşberî miletê daye meşandan û bi wan daye guhdarkirin. Ew cîgeh kê der e? Yek ji wan me got. Yek ji wan ku me got qesd û qonaxê Mîro Began bûye. ku me bas jî kir ku çi serdemekê de jî ew qesr û qonaxane ve ew mîrane mezintirîn spansêr ve hamiyê dengbêjan bûne. Cêgeheke dî ye ku dengbêjan tê de hunera xwe îfa kirine odeyên giregirên gundan bûne. dema ku mirov li pergala civaka Kurdan dinêre mirov dibîne ku guherîna pergala Kurdan a civakî û desthilatdarî cihên destekkirinê, himayetkirinê jî bi xwe re guherandine. Herwisa desthilatdariya mîrekên Kurda çiqas qels bûye cêgehên destekkirinê jî ewqas qels bûne. Yine her kengê mîrekên Kurda qelsî têda hebûye, himaye û spansêrî ji dengbêjan jî kêmtir bûye. Serav û qonaxên mîrekan piştî têkçûna mîran ji holê rabûn. Yanî wextê ku hêdî hêdî mîrektiyên Kurdan nabeyne çûn, dengbêj û vêjevan û helbestvanên me jî bêxwedî man. Îca em dibînin piştî dema mîrektiyan dema şêxitiyê heye. Şêxitî jî hatin kêmekê hêmaya li dengê bêja kirin lê belê bi xatirê bi sedema mezheb û olê dengbêjê men serdema şêxitiyê de em dibînin diçin zêdetir layê qesîde û zikr û ve strana awazên olî Mevlûd û Medîh ew tiştê hene kî ku ew huner nabeynî neçe. Îca dema ku qesr û qonaxane qels dibin, şêxiyetî jî her wesa diçitin, em dibînin ku giregerê gundan, mezinên gundan ku hene, ewane tên himayet dikin li dengbêjan. Ewa ne tên dengbêjan vedixûninen malê xwe û himayetê ji wan dikin, ewa ne terxîb dikin, teşvîq dikin ku bistirên. Yanî pergala bi rêvebertiyê li mîrektiyê tê bi layê şêxitiyê li şêxitiyê têtin nabeynê diçitin hêdî hêdî em dibînin odeyên giregir û malmezinên kurdan jî di pêkanîna hunera dengbêjiyê de peyvendiya bi rêveberiyê de cihekî girîng e. Ev bîra xwe derneyexin. Ew cih di navbera dengbêjan û kesên ku guhdariya van dikirin de di şevên zivistanê de wekî cihekî taybet ji bo pêkanîna hunera dengbêjiyê bû. Li van dîvanxaneyan dengbêj bi hevdu re diketin lacê ew der ji bo pêşwaziyê cihên girîng bûne. û dên giregirên mezinan. Ciheke diyê ku em dikarin bibêjin cêgehek bûye disa bo hunera dengbêjî û dengbêj karîne li wê xwe nîşan bidin û hunera xwe pêşkêşî gelê xwe bikin, kon bûne, konên zozanan. Belê. Koçertî ya barkiranî ya koçerî an jî çadirnişînî li Kurdistanê de sîstemeke taybetî ya jiyana xwezayî ye. Em jiyana koçertiyê heta aniha jî em newa Kurdan de dibînin. taybetî li Bakurê Kurdistanê de koçertî niha jî berdewam e. Jiyaneke ku Kurd bi seval ve mijûl dibin li nirav deşt û zozanan de diçin û tên ew şeklekî jiyanê li Kurdistanê bi hezaran salan hebûye û heye. Di nava koçeran de, çadirnişînan de jî axa hene, serok eşîr hene, girehgirên navdar hebûne we hene ve gundî, eşîr ewe ne bangî dengbêjan dikirin, dibirine konên xwe ve nava konê xwe de ji wan dixwastin ku ji wan re bistirên. Zozan jî xaşin û bandoreke kêrhatî datînin ser dengbêjan û dengbêj berhemên xwe baş diafirînin û pêşkêşî gelê xwe dikin. Yanî ciyekê ku em dikarin bibêjin ciyeke xwezayî, ciyekê ku dengbêj zêdetir jî karîne hunera xwe pêşkêş bikin, kon û konê zozanan bûne. Taybetî ji bo koçeran. Belê. Mamoste te got me yani ji bo pirsa me te got yani cîgehên herî girîng cihên qesr û qonaxa bûne ku dengbêj lê dîwana xwe danîne li wê derê cihê xwe girtine. Te got ew cih ji bo Kurda gelek girîng bûye ku lewra qesr û qonax Dema hilweşiyane çûne mîna hilweşî destpêka hilweşîna hunera kurdî, edîbîya kurdî li wê derê ew qesr û qonax ne tenê mîrektîya kurda çand û kultura kurda jî yanê li wê derê hilweşîna wan ji mîna ku dest pê kiribe ew jî li nav xwe da heliya bin pê de pê de li pay ma bin paş ve çû bin yanê ez wisa fêm dikim. Rast e, rast e, belê rast e. Rast e, fermayişa te dirust e. Em min gote te min got serdema piştî serdema Soltan Selîm ya cengê çaldiranê baştirîn serdem bûye bo çandhunera kurdî. ji bo edebiyata Kurdî, ji bo çanda Kurdî, ji bo hunera taybetî dengvêjiyê lê hêdî hêdî bi dirêjiya dîrokê de em tên dibînin ku dema ku mîrektiyên Kurdan hildiweşin, nabeynî diçin ya qels dibin, hunera me jî qels dibîn. çanda me jî qas dibî. Yanî yek li cîgehên ku kariye li dora xwe de edîba, hunermendan, vêjevanan, lêkolîneran dora xwe bicivîne qesr û qonax bûne. Qesr û qonax cêgeheke gelek taybet bûye. Çend cêgehê din jî hebûne belê ji hemûya girîngtir qesr û qonaxê mîrên Kurda bûye. Gelek mîrê Kurdan jî hebûne bi rastî jî gelek hunerdost bûne, vekarîne himayeteke gelek mezin bi hunera Kurdî bikin, taybetî bi hunera dengbêjiyê. Belê. Ji wî şû de em bêjin te ku odeyên beg û mîra ku began ew ode jî giringiyekî gelek mezin ye ji bo em bêjin pêşandana hunera dengbêjan ku dengbêj karibûne li wê derê hunera xwe pêş berî miletê bi kar bikin û ya siya jî ev yanî tiştekî gelek xweş e te got kom Ji bo dengbêje gelekî girîng e û li wê derê te kewanek jî di vî alî de vekir ku te got dengbêj li wê derê mîna ku wekî fikr û ramanên xwe yên dengbêjiyê biafirînin. Ew qonax tenê ji bo gotinê ne ji bo afirandinê jî te got gelekî girîng bûye. Yanê dengbêj dema ku namekî çêkê dema ku tiştek çêkê li Binê konekî em bêjin li çiyayekî li jî yanî li cîyekî bilind dema ku hunera xwe ava dike û tesîra wî cîh ê tesîra wî warî û wê jiyanê li ser hunera dengbêjîyê te got ew jî gelekî girîng e ev te balê kişand wê re jî bo min tiştekî pir Ti xweş bû. Lewra niha jî gelek kes em bêjin zanyarî, lêkolînên zanyarî hene ku dibêjin dema hûn dixwazin tiştek ava bikin derkevin ciyê bilind. Hûn ê daha bi qelîte, hûn ê daha baştir, hûn ên hunera xwe ya jî fikrên xwe saz bikin, hûn ê aramtir bibin, hûn ê rehettir bibin. Yanî mêjiyê we, foksa we Ew ê daha baştir bibe. Ew qonaxa ku dengbêj li binê kona da em bêjin dengbêjî kirine û ji xwe re kilamê xwe çê kirine, ev jî yanî tiştekî xwezayî em bêjin ji berî xwe hatî, ev tiştekî gelek gelek girîng e ku te balê kişand serê. Ez spasiya te dikim. Îca ez ê sê tiştê din ê jî cihê din ê jî pirsim. Mesela dawet û şahî. û şevbehêk û şîn û tazî. Dawet û şahî di dengbêjiyê de gelo lewra ez dema zarok bûm di daweta de dengbêj hatin beriya dawetê de hatin. Du sê roj Berê beriya dawetê de hatin. Em bêjin merivê ku merivê wan ê li xerîbiyê bûn. Ew jî ji dûr ve de hatin. Beriya ku dawet dest pê bike di sê roj wisa civat datanîn, hesreta hevdû dikirin. Mêvan em bêjin şevê li mala kesekî bûbûn. Şevbihêrkê dikirin, hal û hewalê hevdû dipirsîn û dengbêj jî ji wan re dengbêjî dikir. Hinek kesî çîroka digotin wisa şevbihêrkên wan hebûn. Lewra wê demê dem gelek dirêj bû. Em bêjin Şev û kar û bar ewqas zêde li ser pişta meriv giran nebûn. Yanî qedê niha ew tiştekî girîng bû. Tu dikarî hinek ji me re cih dawet û şahiyê de cih dengbêjiyê vebêjî? Girîngiya wê ji bo dengbêjiyê û dengbêjiyê ji bo civakê? Belê. Yek li cîgehên strîna dengbêjan dawet û şahî bûne. Davet jî hem li gundan hebûne hem jî li bajaran û dengbêjan li nava dawetan jî kilama stran gotine. Piraniya kilamên dengbêjan piştî ku davet xelas bûye, govend xelas bûye, piştî wê dengbêjan jî hatine rûniştine, gel rûniştiye û dengbêjan bi wan stran gotine. Dema rûniştinê Stran hatine gotin, stranê dengbêjiyê, stranên meclisî û dîvanî. Yan jî ciwanan govend digirtin û direqisîn lê belê mezin û rîsîpiyan dihatin dirûnişna xwe û odeyekê de dengbêj ji bo temen mezina rîsîpiyan stranên meclisî digotin, stranbêj jîn ji bo ciwanan stranên dîlanî û govendî digotin yanî du ciwat hebûne ciwatek ciwata reqs û dîlan û govendî bûye ji bo ciwanan dîlanek jî hebûye ya dengbêjî ji bo rîsîpiyan û we herwesa porsipiyan îca ez evê yekî jî lêre de zêde bikem bibêjim izaf bikem ew jî ewe ye ku dengbêj hem stranbêjin hem jî dengbêjin yanî dengbêja heta govend jî stilanê govendî û dîlanî jî gotine ve dengbêj hem kariye biçî govendî bide kêşandin stilanê dîlanî bibêje govendê bê kêşandin hem jî hatine dema rûniştinê stilanê meclisî jî gotine yanî stranbêjek tenê stranbêje lê belê dengbêj hem stranbêje hem dengbêje yanî hem dikare stranê dîlanî bibêje hem stranê dîvanî bibêje. Lê stranbêj tenê stranê dîlanî dikare bibêje. Belê. Ev jî mamoste pirsekî ewk bû ji bo min min digo ez ê pêşerojê de em ê taybetî bernameyê li ser vê a çêkin. Çunkî mesela gelek dengbêj hebûn dema ku ez zarok bûm min dîtin yek digo ez tenê kilamê dira dibêjim, yek digo ez tenê kilamê şera dibêjin. Hin kes jî hebûn hem yê dila hem yê şera digotin. Ca hin dengbêjî hebûn hem ji bo şahî yê digotin hem yê dengbêjî yê digotin. Di nav dengbêjê de jî yê şera jî digotin yê ji dila jî digotin. Yanî xwe bi hemû awayî digotin yanî. Îca ev stayla ku em dibêjin di nav civakê de cihê xwe hebûn. Em bêjin yê ku tenê yê Cemaetê em bêjin guhdarîkirinê yê meclîsa guhdarîkirinê de ew kesên ku tenê kilamê meclîsa bigotine ew cî wan ayrî bûn yê ku hem dawet û hem ew ka bigotana em bêjin di nav civakê de zêdetir belkî popîlte wan hebû. Yanî ji bo çi? Ew digotin em gazî filan dengbêjî bikin ew ê hem dawetê xweş kê Hem jî gava dawet rûniş ew ê cimatê ê gava ku cimat ew ku ew ê cimat lê guhdarîkê kilamên dengvêjî yê guhdarîkê bi wî awayî jî yani bi wan tişta jî min zarokatiya xwe de dît min xwest ez li vê derê jî qala wî tiştî bikim ku di nav çand û kultura kurda de ev tiştî tiştekî gelek qedîm û xweş bû evan salên paşî de ev ciyên girtî salon û tiştên wiha çêbûn. Dawet êdî ket nava saetekî ew saetek jî diçin di salonê de em bêjin dibêjin em bey'a xwe bidin perê xwe xelata xwe deynin û em xwe li wê derê qasî saetkî nîşan bidin em herin. Yanê Di salona de dawet wisa ye lê li derve ne wisa ye. Salon ruhê dawetê kuşt, ruhê kultura kurdî kuşt. Yanî ew modernîzm ma ku em qal dikin hemû tişt ket nava hevdû di demekî de lê hemû tişt jî Ji rengê xwe guhartin. Ew orjînaliya xwe guhartin. Ji bo vê ew dawet û şahiyên berê ya û kultura berê em bêjin ji bo me gelek girîng bû. Lewra hunermend û dengbêj, şair li wê derê dikaribûn hunera xwe pêşberî miletê bikin. Lewra bi saeta digotin, bi roja digotin. Heft roj heft şev, heft roj û heft şev dawet hebûn. Ê beriya dawetê jî em bêjin. Belê, belê. Sê çar rojî dahatin wisa ew kirin ew wekî cejnek bû ji bo malê em bêjin ji bo nas û dosta. Ew tiştekî gelek girîng bû li ba dilê min ji bo deynbêjiyê. Ez evê yekê bibêjim ku xoşbextane me li vir kariye ku em saziya dengbêjiyê zêdetir ji bo gelê xwe bidene nasîn. Aniha li salonên dawetan li Urmiyê, derdorên Urmiyê de piranî em bangî dengbêja jî dikin, dengbêj jîn tên li wê hunera xwe pêşkêş dikin. Em li festîvalên xwe de bangî dengbêja dikin. Li merasimê xwe de em bangî dengbêja dikin. Yanî ji van çend salê vê daviyê de me kariye ku em hunera dengbêjiyê li devera ku em tê de dijîn zêdetir em bidine nasîn, qedr û qîmet û her wisa ew erzêşa ku lazim e ji bo dengbêja bê girtin em li vir a bi cîh bînin. Hêdî hêdî em diçin evê çandê, evê ferhengê nav gelê xwe de zêdetir bikin. ku gelo li salona li talara de cuda ji wê hindê ku me govendên me yê cûr bi cûr hene dibî bêne kêşandin, ê stranên me yê cûr bi cûr jî hene gere bêne guhdarîkirin. Ez çûme Xurasanê, nav Kurdên Xurasanê, mêvanê wan bûm. Dema li şahiyê xwe de Ciyê ku ez çûm, destpêka ku govendê bikişînin, gazî vêjevanekî xwe, lêkolînerên xwe, nivîskarên xwe dikin, evî bangî dikin li ser sinê, li ser dikê, têt pêş li davetê Gotarekê pêşkêşî gel diket, mêwanan diket li bara dîroka miletê xwe, li bara hunera miletê xwe, li bara vêjeya edebiyata miletê xwe. Gotareke kurt li wê pêşkêş diket, paşê dest bi şahiyê û dest bi karê govend û filan diken. Heta li merasimê sunnetkirina zarokan de jî bangî bêjevanên xwe dikin bangî nivîskarên xwe dikin bangî kesayetên ferhengî xwe dikin tên li vê destpêkê de kemekî qise dike li bo gel em jî dibê evê evê çandê em nav gelê xwe de zêdetir bikin gelo gelê me dibî tenê destmalê negire destê xwe û serçopiyê nekişîne û tenê jî stranê şakiro û ya çend strana bibêje ne. Gelê me dibî stranê xwe binasî, hunera xwe binasî, bizanîn kanê ew govendê vî çi govendek in. Her govendekê bi xwe çîrokek heye, her govendekê bi xwe stranek heye, her straneke me bi xwe naverokek heye dibî naveroka eva stranane bête şirovekirin hunera me hunereke gelek dîrîne ye saziya dengbêjiya me saziyeke ku neqşo rola min gote te dîrokzanekê nîşanî me didetin bi vê sedemê em dibî agahiyên xwe ji vê barê de zêdetir bikin. Tenê ez çûme salonê de min desmal girte destê xwe û reqisîm û çend istiran ne. Em dibî gelê xwe teşwîq bikin, terxîb bikin bila adet biket bi guhdarîkirinê. Guhdarîkirina çi? Guhdarîkirina agahiyên li bara hunera xwe, li bara dîroka xwe, li bara edebiyata xwe, li bara her tiştên ku lazim e bizanîtin. Belê. Mamoste te wisa got çihat bîra min em çûn wel erda û rusetê di nav miletê me êzdî de em e, hevjîna min hunermend e tu zanî em diçûn dawet û şahiya li wê derê tiştekî wan e gelek gelek xweş heye Yani ew rabûn û rûniştina xwe ya salonê jî wisa bi nîzam çêkirine, rûspiyê wan, mezinê wan der tên de axivin. Em bêjin behsa mêvanê xwe dikin, mêvanê wan ji ku hatiye, ji kîjan erdê hatiye, yani xêrhatina wan dikin. Dûra textê şahiyê dibêjin, textê şahiyê datînin. Ew textê şahiyê ji bo ku hemû kesê ku ji dor ve hatibin wî textî ji bo wan datînin. Dûra jî Li wê derê di dawetê de sedî sed kesên ku kilamê dengbêjiyê dibêjin ew dibên kilam ew nabêjin kilam dibin yê mêranî em bêjin yê kilamên mêranî em bêjin dibêjin wî wisa pênase dikin lê li kêleka vê em bêjin sê çar hev hunermend tînin ew hunermenda jî qedrê wan gelekî baş dizanin ew ji bo hunermendekî cî da tînin, xwarina wan, sifra wan ji xwe cihê da tînin. Yanî ew dawet û şahiya xwe, kultura xwe yanî gelekî gelek bi usulekî wisa xweş û giran ew dikin. Ew mêvan dema ku tên wexta leyîzkê dileyîzin, hemû dileyîzin. Mezinê wan, rûspiyê wan hemû dileyîzin. Yanî ne eyb e, ne şerm e. Ew wexta leyîzkê. Belê belê ne eyb e belê. E, lê wexta ku rû dinin, dengbêj kilam dibêje, hemû lê guhdarî dikin, hemû jê fêm dikin. Dengbêj, yanî ji bo dengbêjê, dengbêj ku daweta wan de dengbêj tune be, mîna ku daweta wan tiştekî wanê pir mezin kêm be, wisa ew dikin. Yanî ji bo vê jî ew çanda ku di nav êzdîtiyê de ye, em her tim dibêjin êzdîtî ji bo kurda tiştekî resene ku Kurd xwe jê dûr xistine qîmeta wê ji bîr kirine yanî evî tişta min dît hîn jî di nav êzdiyatî de ew reseniya xwe diparêzin yanî pir xwe ewk nakin yanî di nava hev de ew kultura xwe diparêzin ev cêgeh ku me got em cêgehên dengbêjiyê dibêjin îro qesr û qonaxên kurda tune ye em bêjin ozega tune ne yanî lê kon û Zozanên Kurda ji destê wan hatin stendinê. Dema ku em vana didin pêş çavê xwe, di destên me de çi dimîne? Dawet dimîne, şahî dimîne, şîn dimîne, di şîna de jî îdî tune, şevbihêrk, min ê behsa şevbihêrka jî min ê ji te pirsiya, evana dimînin. Ji bo vê jî dawet di nava vana de ku qesr û qonax çûn, odeyên bega çûn,

Gotinekî gelek xweş e ji bo min. Min jê gelek hez kiribû. Di nav êzdiyîtiyê de min cara ewil bihîstibû. Ew cihê ku şahî lê tê darxistin. Dengbêjî, ji bo dengbêjiyê cihek diqetînin, em bêjin dengbêj du kilam ya jî sê kilam dibêje ew qas. Dû re Derbasî stranbêjên dinê dibin, ew dîlana xwe dikin, rexsat xwe dikin, dîsa navberek didin, înca dengbêjekî dinê derdixin, dîsa ew du kilam dibêje, sê kilam dibêje, rû dine. Yanî miqamekî wisa xweş û bi qîm, qed û qîmetê wan jî zanin û pere jî didin wan, heft heşt heb hunermend de tînin, heqê wan didin, heqê wan jî baş didin wan. Ev bazar e. Bazar e gelek girîng e ji bo hunermend pê debara xwe bike, pê hunera xwe bike, bê pê dengbêjiyê bike, pê amûrên xwe bistîne, pê xebata xwe bike. Ji bo vî jî nizan li Rojhilat rewş çi ye? Ti ji bo vê çi dibêjî? Yanî tu dibêjî dibe Belê belê. Helbet ew cêgehên ku em niha ez û tu em basê dikin wekî qesr û qonax, mala giregirên kurda, davet, dîvan, şewbihêrk ew ne berê hebûne. Îro rojê ku rewş guheriye, rewşa ku îro em têda hene, em dibînin ku piştî wan cîgehane çend cîgehê nû têne meydanê ji bo dengbêjan. Yek ji van cîgehan radyoyên kurdî bûye. radyoyên kurdî heftê heştê sal berî niha dest bi kar kirine ve ew radyoyane taybetî radyoya Îrevanê, radyoya Kirmanşanê, radyoya Bexdayê, radyoya Urmiyê, radyoya Tehranê ew radyoyane cêgeheke gelekî girîng bûne ji bo pêşkêşkirina hunera dengbêjiyê. ve piştî radyoya em dibînin em em ê bas bikin ha Ez ê tiştekî piştî radyo Qusura min nêraz gotina te naxwazim bibirim lê ji beriya ku tu derbasî vê bibî ev dawet û şahî min got gelek girîngin û şevbihêr û şîn Şev bi hêr nizam li hêla we hebûn tune bûn, li Serhedê mehê zivistanê, zivistan gelek dirêj bûn, şev bi hêr kiçey dibûn, bi saeta rû diniştin, çîroka digotin, kilama digotin, yanî gelek gelek saetan digotin, bi şeva digotin. Ew jî nizam niha dewam dike. Erê, şew bi hêrk, erê. Li gel we hene. Şew bi hêrk, Belê belê. Şewbihêrk ji peyvên şeva bihêrikê yan ji lêkera bihorandinê çêbûye. Şev bihorîk çawa şevê bibihore, çawa şew nabeyne here. Ji vê van hedo peyvana hatiye çêkirin. Tê vateya derbaskirina demê, taybetî derbaskirina şevên dirêje zistan û payîzan. Mirov dikare bi hêrk vek karê ku bi dawî dibe. Lê careke din dîsa tê kirin an vek seans. Xarijî dibêjin seansa ev seans seans. Binaw bike. Bi têgehekî tê wateya ciwato şahiyên şevînî. şewbihêrk. Eve wateya şewbihêrkê bû ku min erzî we kir. Berê di malên malmezinan de bi taybetî di şevên dûvdirêj de şevên ku bêkarî jî hebûye yanî şevên ku êdî kar û barên vekî çandinî û filanê kêmtir hebûye vekî demsalên payîzê demsalê zistanê ku kar kêmtir bûye şewbihêrk dihatine lidarxistin. û kesên ku ew şewbihêlkane îdare dikirin, dixemilandin, şa dikirin, dengvêj bûn. Îca şevên payîzan pîrepayîzok ya payîzok digotin. Di hevesa şevê zistanê stranên taybetiyê şewbihêrkan jî hebûn. Şewbihêrk tenê li şevê zistan û payîzê nebûn. Li her cîgehekê de anko pêyvist zanîne li maleke mezin de, cîgaheke mezin de du re hev kom bûne, bangî dengbêjekê kirine, bangî hunermendekê kirine û hatiye ku li wê ew ê şevê ewane serê wan germ biketin. Di jiyana rojane de em dibînin ku divê miro evê yekî jî li bîr neke ku e, şewbihêrk jî ji pêşvebirina hunera kurdî de neqş û roleke gelek girîng hebûne. Nav şewbihêrkane gelek dengbêj peyda bûne, gelek hunermend peyda bûne li nav wan şewbihêrkane de. Li nava şewbihêrka de elbette ewa ku ez dixwazim bibêjim li nav dîvana de hebûye. Me dîvan jî hebûne. Tu dizanî me dîvan jî hebûne. Dîvan jî çend dengbêj dora hev kom dibûn dîvan çêdikirin. ku digotinê Dîvana Dengbêjan. Ew jî cîgehek e. Cîgeheke taybetî ye ji bo pêşkêşkirina hunera dengbêjiyê. Îca li van şewbihêrkane de li dîvanan de kek Oktay. Dihatin me gere lawje hebûne. Gere lawje yanî bi dorê de her kesê ku evê dîvanê de bûye dibî gere bistira. Her yek yere re ba bisteya. Çi dengbêj ba, çi dengbêj neba. Eger dengbêj ba xû distirê û hunera xû dibêje û hemû jî kêf dikin. Eger dengbêjî nebî dibî bistirê. Nestirê ceza hebû. Cezayê vî çi bû? Cezayê vî sarî gêzikê dikirin. Gêzî tînan di, gêzik. Gera sarî gezikê va dora dêvanê de bihatawa biçawa. Ew şabihêrkane cîgayek bûne ku yeketî çêkiriye, dilxoşî hebûye, biratî çêkiriye, kêf hebûye, şayî hebûye, belê belê. Ya îro roje ew torên civakî û pêşî ciyê wan girtine. Ciyê şabihêrka ku ciwat kom dibûn li bal hewibûn cem hewibûn mixabin niha îro di ew rabûn û rûniştin ew adab tune ne. Ca mamoste beriya ku ez derbasî te behsa teknolojî û radyoyê kir min wê hişt paşiyê çima min got em behsa medrese jî bikin beriya teknolojî û piştî teknolojî ket jiyana me Em bêjin bi radyoyê dest pê kir, ez ê pirs wê pirsê bikim, lê ez dixwazim me pirsa xwe ya medresa me min hiştibû. Têkiliya medresa û civaka kurdî û ya dengbêjiyê, hebûna medresa û tunebûna wan bi çi awayî di nav jiyana kurda de tu dinirxînî? Tu dikarî hinekî ji me re qala vê bikî? Belê. Xizmeta te erz bikem li gorî agahiyên ku Şerefxanê Bêtilîsî dide me ez evê yekê jî bînim ziman ku yek ji mîrên ku gela ku gelek himayet kiriye ji dengbêjan ji edîb û vêjevanan Bedir Beg bûye. Bedir Beg gelek himayet li alim û zanyar û wêjevanan dikir û çi caran jî bi qasî dewra vî li Cizîrê zana kom nebûne. Ji van zanyarên ku herî mezin û navdar ji serdema vî de em dibînin hene, Mevlana Muhammed Berqel'î ye, Mevlana Ebûbekr e, Mevlana Hesen Sûrçî ye, Mevlana Zeyneddînê Bîtî ye, Mevlana Seyîd Elî û gelek kesên din ku berhemên wan dihatin zanîn hebûn. Di vê demê de ji bo geşbûna vêjeya kurdî faktora herî girîng hebûna medreseyan bû ku teqal kir. Sedsala panzda û şanzdan de bûye ew yeka. Em dibînin medreseyên vekî medresa Cizîrê. Li Cizîrê de medresa sor çêdibe. Li herêma Erûhê medresa Tanzê. Li Amêdiyê medresa Amêdî û medresa Qobehanê. Li Hêzanê ku hûn dibêjin Hêzan em dibêjin Xêzan medresa Davûdî. li Mîksê Medresa Mîr Hesen Velî, ji Şêrwanê Medresa Zeynal Beg, li Lecê Medresa Veqîf Ehmed Beg, li Xoşabê Medresa Extayî û dehan medreseyên di ji layê mîrên Kurda hatine damezrandin ji vê serdema panzdeh û şanzdan de ku van medresana de hunermendên Kurd vêjevanên Kurd, alim û zanayên Kurd gelek û gelek ji vê serdemê de em dibînin têne meydana tor û edeba Kurdî de. Tekiliya wê û dengbêjiyê gelo em dikarin yanî tesîra medresê li ser dengbêjiyê çêbûye an çênebûye? Sedî sed çêbûye. Tu dizanî piranî dengbêjê me xwendin û nivîsandina wan tunebûye. Lê belê dema ku medrese hebin ve dengbêj xwendin û nivîsandina vî hebîtin çêtir û baştir helbestên xwe çêdiket. Çêtir û baştir ew serbihûriyê ku ew rûdavê ku dixwazî ser stranê çêbiketin ewan agahiyên baştir li ser van hedibe. Xwendin û nivîsandin ji bo dengbêjekî wekî çirayekî li nav tarîtiyê de ye. Nav tarîtiyê gel mûmeke bî, çirayeke bî, tin mirov dikare rê peyda bike biçe. Xwendin, nivîsandin ji bo her kesê, taybetî ji bo dengbêjan jî wekî çirayeyek e ji bo ew ê hunera xwe ku bikare baştir û geştir pêşkêşî gelê xwe bike ve agahiyên berfirehtir bide gelê xwe li nav stranên xwe de. Mes, mesela mamoste dema ku medrese tê gotin, belkî gelek kes tenê medresê wekî cîh, em bêjin fêrbûna o kitêbên olî dihesibîne. Û zimanê medresê çi biye, zimanê perwerdê çi biye, li wê li medresê perwerdeyek çawa kîjan elm û îgahê em nîgahê hebûne ku em bêjin ji îstifade kirine, çiqas dem ew ajotiye? Çi hebûye û çiqas Helbet Erê helbet em dikarin bibêjin ku edebiyata me li em bixwazin biçine nav dîroka wê de em dibînin ku heta dewra Ehmedê Xanî, Eliyê Herîrî wan de piraniya alim û zanyarên Kurda nivîsê van li bara heta Kurdan jî bi zimanê Erebî bûye. Tu dizanî ku ew Rêç Ehmedê Xanî bû cara yekum şikan ku hat bi zimanê zikmakî hem kitêbên olî hem jî pirtûkên dî wekî pirtûka Memûzînê nivîsî. Zêdetir bi zimanê erebî bûye.

Îca Ehmedê Xanî ew rêç işkand, hêdî hêdî alimo zanî ji van medreseyên ku min navbirî, ji van medresane de em dikarin bibêjin ku vêjeya Kurdî li mizgevta li mizgevta de derketiye û bi destê zêdetir şêx û melayan rih û can standiye û hatiye nav medreseyan de. Li kêleka her mizgevtekê de jî em dibînin medreseyek hebûye. Destpêkê me erzê te kir zimanê perwerdehî ya erebî bûye. Lê em dibînin ku xebatek mezin tê kirin ku zimanê kurdî jî bikeve nava perwerdehiyê. Ew xebat serdikevin. û kesayetên wekî Şêx Ehmedê Xanî pirtûkên kurdî migot bi bo zaroka taybetî Nobehara Ehmedê Xanî meşhûr e, navdeng e ve bo feqîyên kurdan amade dike. Eliyê Termaxî, Eliyê Termaxî jî rêzimana kurdî dinivîse. Yanî bo yekîmîn car Eliyê Termaxî jî rê zimana kurdî dinivîse. Bes em dikarin bêjin ku vêjeya kurdî li mizgev de dest pê diket û li medreseyan de jî dite domandin. Îja medreseyê me de jî medreseyê dîniyê me de jî eger em bixwazin basa sinûfa bikin evê diçû medresê evilî sûxte bû paşê dibû feqî paşê dibû mela paşê dibû seyda.

rûniştiye û dewam kiriye. Zêdetir, balfirahtir bûye, geştir bûye. Di wê serdemê de mamoste tesîra wê serdemê hê jî li gel me heye. Yani ew serdem tesîra xwe hê jî li civakê kirî. Lewra ew kesên ku di medrese de xwendine ji hêla sîstemê de wekî talûke hatine dîtin. Wan alima, wan kesên ku bîr û baweriyê xwe hem oldarî hem jî zimanê kurmancî xwendine, dora wan surgun kirine, wan şandine, wan ji hev cuda kirine. Li vê derê em vê tiştî dibînin. Her qonaxa ku, cîgeha ku lê wêjeya kurdî, zimanê kurdî, ew reh û kokên kurdîtî lê hinek şax dabin, li wê derê, bi awayekî ji destê Kurda hatiye stendin. Em bêjin dengbêjî jî em têkiliya vana dengbêjî dema ku bi hev dikin tesîra vê jî gelek li dengbêjî çi bûyî. Hem li civakê çê bûyî, hem li jiyana civakê çê bûyî, hem jî li hunera wan çê bûyî. Yanî dengbêjî jî ji vê derê para xwe girtî. Dema ku ew bilind bûne em bêjin qelîteya dengbêjiyê bilind bûyî. Dema ku ew ketine Ew Deng qas bêjî xûne jî- deng bêjî ji qas. Dengbêjî ji Rast. qels bûye. Niha belkî temaşevanê Rast. me bêjin çima gelo van pirsa dikin? Hûn çima van pirsa û dengbêjiyê bi hev re dikin? Yani mebesta me ew e ku têkiliya hunerê û civakê, têkiliya civakê û Belê. zanebûnê, têkiliya zanebûnê û xwe bi rêvebirinê çiqas bi hev ve heye. Yani em van pirsa dikin ku em bizanibin dema ku em çi bikin em ê pêş ve biçin, em çi bikin em ê paş ve bimînin. Ji bo wê dengbêjî dengbêjî yani em em van pirsa dipirsin yani ez dema ku van pirsa hazir dikim dipirsim armanca min ew e ku em bi van pirsa bikaribin êdî ji xwe bipirsin em miletekî rastî jî reh û kokê me kûrin Lê çiyê me kêm e, çi ji destê me stendin e, çi di destê me de tund e, me terka çi kirî ku em îro ewqas xizan û ewqas belengaz, ewqas parçe parçeyî ji hev dûr ketine. Ji bo vê yekê jî çi dikarê me bînê gel hev? Ez van pirsa dipirsim ji bo vê, ez hunerê wekî çîmento, wekî ew tişta ku me bikar ve bînê ba hevdû dibînim, dengbêjî jî parçeyekî mezin ku di nav vê hunerê de ji bo Kurda ciyekî gelek girîng digire. Wek wisa ez dibînim ji bo wê ez dibêjim van têkîlîya dibe ku em li ser vana bisekinin, pirsê vana bikin, em hay ji vana hebin ku pêşerojê de em li ser vana bisekinin. Îca ev tiştê ku me qal kirin mamoste me hinek qala beriya teknolojiyê kir. Teknolojî bi radyoyê Ket jiyana ku dinyayê em bêjin di serdema radyoyên de dengbêjî di radyoyê de cih girtin ew cîgehên ku teknolojî dest pê kirin ez dixwazim bi kurtesî tu ji me re qala vê bikî lê em ê bernamekê xwe de em ê li ser vana bi taybetî bisekinin. Radyo Televîzyon, em bêjin heta demsala niha îro, em bêjin înternet, ev torên medyayên civakî, em ê heta ji beriya teknolojî û heta niha em bêjin, em ê mijarek jî li ser vana bipeyivin, em ê bêjin tesîra wan çi bû. Ev meqala tesîra dîrokê kir, di dîrokê de kurd Xwedî çi bûne, xwedî çi destê wan de hebîye ku ew pê bilind bûne, dûra çi bû, çi hatî serê wan, wan bilindbûnê wan, ew pêşveçûnê wan paş bûye paşvamayîn, ji hev parçe bûne, zanî zanayê wan çûne, şûna zanatî, nezanî, cihgirtî, sedemê vana jî ev, ev, ev in em dibêjin. Lê piştî ku em gotina xwe ya teknolojiyê bi cîgehên dengbêjiyê ve girê bidin, em ê xatirê xwe ji mêvanê xwe bixwazin. Ez dixwazim mamoste di vir de ew tiştê ku me heta niha qal kir, têkiliya wê û teknolojiyê tu bi hev ve girê bidî bi hostatiyekî mezin û dûr a, em ê xatirê xwe ji miletê bixwazin. Em ê di bernamekî dinê de jî li ser dengbêjiyê û teknolojiyê bisekinin ka teknolojî û dengbêjî çawa bûye, ew çîrok çi ye, em ê li ser vana bisekinin. Belê me îro îşev helbete cema şev e. Me vê bernamê de armanca me ev e bû ku em cîgehên strîna dengbêjan li ser vê biaxivin û me ew yek anî ziman ku dengbêjê me li çi cîgehan de hunera xwe pêşkêş kirine ve ew cîgehane çi neqş û dewrek rolek li pêşvebirina hunera dengbêjiyê de hebûne. Ku me yek ji wan qesr û qonaxên mîrên Kurda bûye ku gelek girîng bûye we em hatin malên odeyên malmezinan giregirên gunda şewbihêrkan dîvanan ve herwisa davet û şayiyan de tebasa şîn û taziyan jî kir şîn û taziyan de dengbêjê me kêmtir rol hebûne. Zêdetir şînan da dengbêjên jin rola wan berfirehtir bûye ku evan lalayiyê zêmar gotine zêmar ya şîngirî şîngirî ya zêmar yek ji formên stranên kurdî ne ku taybetî li ser miriyan dibêjin. Li şînan de ku em ê evê basê jî bikin ku zêmar çine, şîngirî çine, çawa hatine gotin, çi merasimek hene, nawa zaravayên cûrbecûrê Kurdî de ku nav Kurdên îlam û Kirmanşayê vana ra morî dibêjin be nawa me de zêmar dibêjin navên cûr bi cûr li nav deverên cûr bi cûrê Kurdistanê de hene ev zêdetir dengbêjên jin ew navşîna de hebûne mêr kêmtir hebûne îca ew cîgahane li berê hebûne li belê li piştî vêne ku teknolojî hatiye meydanê yek li cîgehên ku dengbêjiya Kurdî têda berfireh bûye, hatiye nasîn, gelek dengbêj tê de hatine nasîn ku îro rojê bi nav û dengên radyoyên kurdî bûne. Ku ez ji cenabê te têkayê dikim ku em bernameyekê tenê basa radyoyên kurdî bikin. Nexş û rola wan taybetî li hunera dengbêjiyê ne tenê hunera dengbêjiyê li li bara çanda me, ferhenga me ve gelek tiştên dî tê. Dewletên desthilatdar hatin li piştî şerê cîhaniyê doyûm da hatin bi zimanên neteweyên navxwe de radyoyên kurdî danandin. Yekemîn radyoya kurdî li Kurdistana Sor li bajarê Laçînê hate damezrandin. Ku yanzdeh meha jî devam hebû, mixabin bi destûra Baqirov hate girtin. Piştî vê em dibînin Qahirê de li şûnê de li gelek ciyên dî de radyoyên kurdî em dibînin ve li Îranê li Iraqê îca hindek radyo hene vekî radyoya Îrevanê gelek û gelek ji pêşvebirina çanda dengbêjiyê xebat hebûne cuda ji dengbêjiyê li edebiyatê, li dîrokê, li her hunereke kurdî de. Egîdê Cimo rehma Xwedê lê bît. Egîdê Cimo diçû bajar bi bajar, gund bi gund digeriya, dengbêj peyda dikirin, tînan de Radyoya Îrevanê ew ne didane nasîn, stran digotin. Radyoya Urmiyê Radyoya Urmiyê eger neba niha me xalê birê Hemîdê Yûsifî, Îran Xanimê Mucerred, Bêmalê Rajanî kî û kî û kî bi dehan dengbêj li Radyoya Urmiyê hatin hunera xwe pêşkêş kirin navdeng bûn û navê wan a niha heye. Heke Radyoya Bexdayê neba, kê dizanî Meryem Xan kê ye, Kawûs Kawûs Axa, Mihemed Arifê Cizîrî, Hesenê Cizîrî ve bi dehan dengbêjên dîte. Radyoya Kirmanşanê her wisa yanî evan radyoyane dengbêj bi me dane nasîn. Piştî em tên temaşe dikin televîzyon derketin. Ji televîzyon niha kêmtirîn televîzyon heye ku bername dengbêjê tune ne. Çima ku dizanin Gel hej evê hunerê dike din ve desthilatdar jî tên ji evê hunera dengbêjiyê mifayê verdigirin, bi vê hunerê peyamê xwe yê siyasî jî didene gelê xwe. Yanî li evan karîne bi van radyoyên xwe, evan bi radyoyên xwe meram û peyamên siyasiyê xwe pêşkêşî gel xelqê kirine. Me jî kariye em hunera xwe li vê de bikarin biparêzin. Yanî tenha menfeeta vê bo me ew bûye ku çanda me û hunera me, şêr û helbestê me li wan bernameyên ku hatine çêkirin hebûne û me jî kariye em jî ji vê zerfiyetê, ji vê derfetê behrê wergirin. Înşallah em dikarin bi rojekê li bara nexş û rola radyoyên kurdî heta televîzyonên kurdî ve îro rojê tora torên civakî ji pêşvebirina hunera dengbêjiyê de îro rojê eger şewbihêrk çinînin, dîwan çinînin, malmezin, odê giregiran elbette odê giregiran hela jî hene. Aniha jî li deverê me tu dibînî gundekî gazî min û Kawûs Mîlanî û gazî gelek dengbêjê dil dikin em diçin şewî di rûna xwe dora hev cemaet kom dibîtin em basa dengbêjiyê dikin û dengbêjê me jî distirên. Aniha jî ev çandî em her didomînin. Li bîra me neçûye. Li belê erê li belê teknolojî bûye sedem ku hêdî hêdî ew ew cêgehên taybet yê dengbêjiyê ev cîgehane navbeynê diçin hildiveşin û li belê e, teknolojî tête pêş. Teknolojî jî baş e xirab nîne. Em diçin ji evê teknolojiyê jî mifayeke baş lê vergirin. Evê derfetê jî em li dest neden, em hunera dengbêjiya xwe jî li van e, cêgehên ku teknolojiyê bû me înan diye meydanê û holê ji wan jî behreyeke baş em wergirin înşallah. Belê mamoste. Gelek gelek mijarên kûr hene. Ez ji temaşevanê me re ez dibêjim heval no eger qisûrek me hebe biborîn lê ez dizanim zêde kes balê nade ser van axaftinên me Kes yanî ev axaftin em kurd ji hinek ji tiştên wiha dûr disekinin. Lê ez dibêjim ev pêdiviya me ye. Kesê ku niha li me guhdarî dikin û kesê ku şîroveyê xwe dinivîsin, kesên ku qîmet û rûmet didin van axaftine, pirsa dipirsin û parve dikin, belav dikin, serê xwe pê dişînin. Ez pêşî spasdarîya we hemûya dikim ku lewra ev Keda mamoste Ebdulkerîm heta ji destê me tê em dixwazin evan bi van pirsa em wê kedê parve bikin hûn jî dibin alîgirê me piştgirê me ku hûn bi me re vana temaşe dikin û parve dikin nêrînên xwe pirsên xwe ji me re dibêjin em jî ji wan pirsê we pirsa derdixin ji Mamoste Ebdulkerîm pirsa dipirsin û mêvanên me yê dinê jî ku tên em ji wan pirsa dipirsin. Ev tiştek gelek gelek bi qîmet û bi rûmet e ji bo me. Eger di vê naverê de ji kêmasiyên me çêbibin li qisûra me nenêrin, tevî însan bê qisûr çênabe. Lê heta em qisûra nekin em nikarin gavê baş jî bavêjin. Em ji qisûra natirsin. Elbet em ê qisûrê xwe hebin lê em dizanin ku em tiştê baş dilê me ji bo tiştê baş lê didem. Îca em hatin dawiya bernamekê xwe, ez dixwazim spasdarî ji bo piştgirên me bidim. Lorîn Ajans wekî reklamgerî û ser torên medyayê civakî ji me re reklaman hazir dike, afîşe hazir dike, parve dike. Em spasdariya Lorîn Ajansê dikin. Em spasdariya hemû temaşevanên xwe yê bi qedir û bi qîmet dikin û wan şîroveyê we, wan pirsên we ji bo me Gelek ronîn e, ez ji bo vana jî sipasdariya xwe bi pêşkêşî we dikim. Ewan hevalên ku di hêla teknîkê de em bêjin mamoste Xetîb bi saeta li ser vê disekinê û kek ferzan vê platformê em bêjin ava kir bû sedemê vê ewkê parvekirinê gelek gelek tişte xweş e. Îro em dizanin ku em bi hev hene. Ev xebat jî ji bo vê jî em bêjin ne ez tenê ne mamoste em tev bi hev re dikarin vê xebatê bimeşînin ku hûn jî nebin xebata me qîmeta wê tune. Hûn çiqas zêde bin em ê axwaş bi we xizmet bikin, em ê vê xizmetê axwas bigihînin we. Ji bo vê ez dibêjim bimînin di xweşiyê de lê ji bîr nekin bibin aboneyê kanala me ya Gergerok. Da ku em zêde bibin, dengê me bilindtir bibe. Ez îro xatirê xwe ji we dixwazim, bimînim di xweşî de. Mamoste, tu jî xatirê xwe bixwaze û em êdî heta carekî din. Belê, ez hêvîdar im ku ew gotinên me ji bo temaşavanên me, ji bo bînerên hêjayê ku saetek nî we temaşeyê me dikin, cihê mifahê hê hebîtin me istifade bi te kirinê. Ez gelek û gelek sipasê dikim ji cenabê te û tevavê hewkarên te. Şeveke xweş, demeke xweş ji bo tevavê bîneran ji Xwedayê mezin dixwazim bimînin xêr û xaşiyê xatirê we.